बुढ़वा सुतल छै एतऽ सुतबो पता सुत जाइ छी तैले धो छी के पेट लगा बच्चा के सरकेला
बुढ़िया कथी कर गेलै बाप रे बाप
धो छी तन सुतल छै

बाबू केहन बात करै छै मैं दान कराबै लए जेता रे की कहियो बेटा तो नहीं रहते अभी तक एहि धरती पर तो हर मतारी तोरे मार के डांस सिखा जाइत रहो हमरा नहीं का हैं केहन बात बाजै छै बाबू अगर मतलब मैं बहुते दिन से डाइन है रे सही कह रहा छी बेटा तोरा सबके ई बात हम नहीं बताबत रहलियो समय से हम चल एलियो

बड़ी परेशान में छी अरे घबराई के नहीं है बाबू है नहीं घबराई के तोरा चला ना हम देखते हैं मातर तोहर हम हर, हर समस्या हर संविधान तोहर हम दूर कर दी छी, हर समस्या के ते दुआरे आए के पास लिए सरकार के तू नहीं गेलिए भगत जी हम एकदम नहीं फिकिर रहो अहाँ एकदम नहीं फिकिर अहाँ सही भगत के सामने में है याद छै हाँ ट्रेन के बर्दाश्त करू ना बाबू गाय है धान के लगे अभी ते हेते हैं अपना और के पता रहे तक बुढ़िया डाइन से ना बुढ़िया के खाई वाला नहीं देती लेकिन काम में तक करवे की देखियो की लीला हमरा आ आगे गेला आगे गेला ते गाना छिर पिटा रहल है हाय बाबू धान बाबा गोर लगे छिया हाय बाबू
हाय सेवक हाँ धन बाबा अरे अरे एकरा तो हमरा अपन अंतर नेत्र में देखा पड़ता हाँ, देखियो बाबू सरकार। जे हिसाब से ई छटपटा रहल है दर्द से हाँ। अइ हिसाब से हमरा कुछ ज्यादा महसूस भ रहल छ है बाबू हमरा नीक से देखा दो देखियो नीक से हम सरकार गंगा नीक से देखियो आप पर हम आशा लगेने छी हमरा पोता के बचा लियो पोता के है सेवक है बाबू तू सब चिंता नहीं करा हम देख ले छियै अपना नेत्र में देखा बाबा कभी जल्दी देखा ऐ कालनी कपालनी भद्रकाली माय गए माय गए चुप हो ना बाबा देख रहल है बाबा देख रहल है बाबा ऐ सबक ऐ बाबू ऐ सेवक बोल जय गंगा बोल जय गंगा हाय पाप के छाए हो धर्म के जाए बोल जय गंगा बोल जय गंगा हाय बोल जय गंगा जय गंगा सरकार हाय बाबू हाय तोहर माताए हाय हाका हाकी के डाइन छो बाबू हाय तोरा छोटका भैया के मार के डाइन सीखने छो आइए पता चल ले बाबा हाय आइए बाबू पता चल ले। यह तोहर माताए बाबा हम जाने छी हम जाने छी बात हमरा पोता के खाली बचा लिया है तोरा पोतो के तो तोरे बुढ़िया दा के केल कहेगा है एकरा त अंदर तक पेश देने हो बाबू अंदर तक पेश देने हो है निकाल दा हाथ घुसा के बाबा है तोरा हम

जय काली कपाली भाद्र काली माँ काली कमखिया भाली तेरा बचन न जाए कभी खाली हे माँ तू इस बालक का कष्ट दुख बत हर ले माँ और इस कन्या को माँ गोद भर दे माँ जय काली कमख्या वाली

आ गांव से बाहर भेज दा हाँ। पागल बना दा बुढ़िया के देखा हाँ, हाँ।
अगर यह ना समस्या रहता आ यह ना औरत रहता समाज में हाँ। तो ई समाज के कभी तो कल्याण नहीं होता सही है बात हाँ, है, सरकार।
बात। बुझला बुझै छी।
ई समाज में तोरा दिन पर ते दिन नास्ती छा गेल रहता तै दुआरे ऐ बुढ़िया के हम तेहन के नाइट दबा हाँ। कि बुढ़िया जुबारा जीवन में कहियो हाका की डाइन बने के नाम ने लेता ठीक छै बाबा ठीक छै बाबा हम सरकार हमरे नाम है राजा विभूति नारायण हां हां हाँ, बाबा सरकार राजा विभूति नारायण में आके हम लड़ू चला देबे लड़ू चढ़ा देबे घर पर में गेल ललिया बाबा तो हम चले छिया हां सरकार बाबू चढ़ाइए दिया हां कुछ भूलिया नहीं नहीं भूलबे हां सरकार के नाम काफी नाम काफी है